מיינע טייערע חברים ידידים, ביים צ אין ישיבה איז דער מנהל הרב הגאון ר' פנחס רוט זיי זיין געזונט און שטארק, אן אייניקל, פון די באקאנטע פוסק הדור הרב הצדיק רבי חזקי רויזער זכרונו לברכה האט איבער פארציילט א מעשה נורא, עס איז געקומען צו זיין זיידע א שאלה, א איד איז אוועק פון די וועלט און האט איבערגעלאזט צוואה מען זאל מיטלייגן זיין טייערע גאלדענע זייגער זאל מען מיטלייגן מיט אים אחר מאה ועשרים און די זיידע געדארפט פסק'נען וואס ער זאל טון האט די זיידע געזאגט פארציילטס מיר גופא דעובדא היכא הוה וואס גייט דא פאר א איד טער וויפיל זייגער עס איז נאך נאך זיין פטירה האט מען פארציילט אזוי, די איד האט געהאט א מנהג, יעדער האט אים געקענט, ער האט געוואוינט אין בארא פארק, מען האט אים מסתבר אמאל אפילו גערופן דער קוואדער ווארפער, ער פלעגט וואקן אויפן גאס ווארפנדיג קוואדערס, קיינער נישט געהאט קיין, זייער אינטערעסאנט א מענטש, א מנהג, ער ווארפט קוואדערס. די איד האט געבעטן זיין משפחה אז לאחר מאה ועשרים פאר מען באערדיגט אים זאל מען עפענען זיין צוואה, נאך זיין פטירה האט מען געעפנט די צוואה, ס'איז געווען דארטן אפאר שורות און ער שרייבט אזוי, די לעצטע פערצן יאר האב איך מיך מקבל געווען יעדע מאל איך גיי ארויס אין גאס אז אויב האב איך מיך געקענט צוריק האלטן פון א רי עשירה לייג איך אריין אין מיין טאש א קוואדער, איך האב געסעיווט אין איין קוואדער נאך א קוואדער נאך א קוואדער, ביז איך בין אנגעקומען צו צוועלף טויזנט קוואדערס. איך בין געגאנגען מיט די דריי טויזנט דאלער אין קוואדערס אויף דרייצענטע עוועניו אין א סטאר, און ער האט געקויפט א זייגערל פאר דריי טויזנט דאלער, א גאלדענע זייגער, שרייבט די איד אין זיין צוואה, מיט דעם זייגער האב איך מיך געהאלטן, מיט די זייגער בין איך געגאנגען, די זייגער העט זיין מיין עדות אויף יענע וועלט, אז איך האב געריסן פון מיר שטיקער יעדע מאל איך בין געגאנגען אויפן גאס, איך בין גרייט געווען צו הייסן דעם נאר, דער קוואדער ווארפער. אבער איך מיך האב מיך געהארגעט און געשלאגן מיט מיין יצר הרע, בעט איך מען זאל עס מיט מיר מיטלייגן לאחר מאה ועשרים, די פסק פונעם הייליגן גאון און גרויסן צדיק הרב חזקל זכרונו לברכה איז געווען, אוודאי זאל מען דאס מיטלייגן, דאס וועט עפענען פאר דעם איד אלע טיר און טויערן אויף יענע וועלט, דאס וועט זיין פאר אים די גרעסטע מעלה צו יושר, דאס וועט זיין פאר אים די גרעסטע וואס ער וועט קענען פועל'ן פאר זיינע קינדער דא אויף די וועלט, אלע מינע ברכות און ישועות, טייערע ברידערלעך, לאמיר זיך מקבל זיין א קבלה טוב, דו גייסט אויפן גאס, ס'איז יעצט חנוכה, די מצוה פון חנוכה איז אריינצוקוקן אין דיין נייערס, היט דיינע אויגן, זיי שומר דיינע אויגן, עט וועט דיר אייבערשטער העלפן, עס געבענטשט ווערן מיט.